a Tāne Rore. Ko te rōpū o Te Kāhui Maunga e ngunguru nei ko ngā tai o haka ki tēnei o ngā kapa haka kātahi anō ka oho. Ko Te Waka Ngaau te kātū kaupapa ia. Ū tonu mai mō tēnei pūrongo. Ka kā i te ā o Tūtengana au kia mumura ai. Ā, ko te kaupapa matua o tēnei kapa, ā, he whakakotahi mai ngā kapa haka katoa kai roto i a Te Kāhui Maunga, ā, tēnei rohe o tātou o Aotea, e ai ki tā Te Matatini. Ā, hoi anō, ā, heria mai ngā, ngā tikanga, ngā kawa o tēnā wāhi, o tēnā kapa, o tēnā whānau, o tēnā takiwā, tēnā iwi, ā, whakakotahi mai i raro i te kaupapa o tēnei mea te kotahitanga, ā, e ai ki te, te kaupapa o tēnei whakangahau ko te haka tū, haka ora. Nā reira, koirā te, te kaupapa nui, ā, ko te ora o te tangata, ko te ora o te haka, ko te ora o ngā tikanga, ā, ko te ora o tō tātou reo, otirā ko te ora o tō tātou iwi, ā, o roto nei o te kāhui maunga. He pō kai manu nō ngā kapa o te kāhui maunga e aka taʻi ana. Ā, tērā pea, ka hoki ki te wā i tū te kaupapa ki Rātana mō te kotahi rau tau. Nā, he huinga, he kāhui kapa haka tērā i hua mai, ā, i ngā kapa haka o te kāhui maunga, arā, i waka rauika mai rā ko ngā kapa haka o te kāhui maunga kia tū mai tētehi kapa. Hei waka kanohi i te kāhui katoa. Ā, i a mātou i tētehi ui mō te kāhui maunga. I toko ake te whakaaro i roto i a Maoko Taipa, kia tua anō ko te kāhui kapa haka o te rohe o Aotea, o Anui tonu, ā, te rohe o te kāhui maunga o Anui, arā, ko ngā waka e toru, ko Tokomaru, ko Kuraʻaupō, ko Aotea anō hoki. Nō reira, ā, i whakaaro Maoko Taipes, mātou hoki ko te, ko ngā mema o te komiti, ā, kia tukua kia tuangahuru pea ngē, toko iwa o ia kapa pea ngē ki ngā waka aratau, ā, ā, kia, kia tū mai ko tētehi kapa, ā, kāhui kapa haka o te rohe o Te Kāhui Maunga nei, ā, eight waka kanohi, ki te waka kanohi i te, i te rohe wā nui tonu. He rōpū i puāwai mai i runga i te ara wanaunga me te ngākau nui ki te kapa aka. Kukore e tua atu i te kotaʻitanga. Ana te tū ngātahi o ngā kapa a te waka wanaungatanga, te kai tahi, te kōrero tahi, te wānanga tahi, te kapa tahi, ērā tūāhuatanga katoa, te hononga o te kāhui maunga, koia te kaupapa matua ki tā te Matawhiti. He nui ngā wēako kua ara ake i te noo tai. Ā, ko te painga hei kanohi mō tātou, ā, o ngā kaumātua pērā i a Nanny Bib, i a Nanny Bub hoki, i a Koro Dale, ā, kia whakakanohia rātou e kaha ana te pupuri i te mauri o te kapa haka kei konei tonu a Aotearoa Tanganui e, ā, e mau ana i ngā ohaki. Anei ko ōna painga. Ko te tino taonga koe ki tenei au. Te te waka ui katoa mai ra nga uaanga katoa o te Kaaui Maunga, a, ara ake mai Taranaki e ke atu he ki ki Ngati Apa, whakawhiti atu ra ki Tongariro ki Ruape'u, a, tuata'i kia rongo atu ki nga reo katoa kia kota'i. Mai te rangi tuata'i ki tenei ra kua pakari rawa te te tu,

Ko te reo te take.